आइ जे हम अहाँके लऽ के आयल छी ने डाइट फैंसी मैचिंग में जे अपना इम्हर ब्राइडल साड़ी कहल गेल छै दुल्हन के जे साड़ी देल जाइ छै जे मतलब घूंघट में या फिर मतलब उनका विदाई विदागरी में दुरागमन में विवाह में दान में जे जे साड़ी देल जाइ छै ने ओहि साड़ी के सेक्शन में लऽ के आयल छी ओकर रेंज छै मात्र आठ सौ रुपया कते रुपया मात्र आठ सौ रुपया से स्टार्ट भऽ कऽ आओर चारि हजार तक के रेंज भेटतै आओर चारि हजार में जे अहाँ साड़ी एतऽसँ लऽ जेबै ने से अहाँके कमसँ कम आठ हजार साढ़े आठ हजार मतलब अपना इम्हर बिकाइ छै नमस्कार जय मिथिला जय मैथिली हम चुनू कुमार झा अहाँके स्वागत करै छी अजमेरा फैशन में अजमेरा फैशन एकटा सूरत के सबसे बड़का कंपनी छै एकेटा छत के नीचा में सबटा चीज भेट जाइ छै जेना कि साड़ी सूट लहंगा पेटीकोट ब्लाउज बच्चा के कपड़ा बड़का के कपड़ा कोनो भी चीज अहाँके दोसर ठमा जाके जरूरते नहि छै जँ सूरत आबि गेलहुँ ने ताहिके बाद अहाँ अजमेरा फैशन आउ अजमेरा फैशन में अहाँ खरीदारी कऽ सकैत छी आइ जे हम लोग सैंपल देखबै छी ओहि सैंपल के देखबैत देखबैत कुछ बातो हम करब आओर एहन कोनो कपड़ा नहि भेटत जे तऽ नहि भेटत सभटा कपड़ा भेटत जे नया कपड़ा एलै फंडी एलैए जिम्मी चू एलैए बरबरी एलियै कोनो भी कपड़ा अहाँके जॉर्जेट एलियै जॉर्जेट तऽ बहुत दिनसँ छै जॉर्जेट तऽ छैहे तऽ आइ हम अहाँके कुछ सैंपल देखबै छी आब अहाँ देख सकैत छियै ई फंडी कपड़ा पर छै पूरा साड़ी में सोरस्की डायमंड लागल छै और वर्क कैल गेल छै देख सके छी अहाँ सब पूरा साड़ी में एक सेट रहे छै पांच पीस के छह पीस के सेट भेल छै सिंगल हाँ कहि दै छी सिंगल पीस में डील नहीं होइ छै जे होइ छै से बंच टू बंच में होइ छै डील और अहाँ के बिजनेस टू बिजनेसे में हम सब डील करे छै सिंगल पीस में तो डील नहीं होइ छै तो ई दोसर सैंपल छै ई अहाँ के भ गेल जॉर्जेट कपड़ा पर वर्क कयल गेल छै पूरा साड़ी में वर्क कयल गेल छै अहाँ देख सकै छियै और एकर कलर मैचिंग छः पीस के कलर मैचिंग रहते छः टा कलर रहते छः टा डिजाइन रहते अब अहाँ देख सकै छियै

देख सकै छियै कतेक नीक कतेक जबरदस्त डिजाइन छै देखियौ देख सकै छियै अहाँ सब जबरदस्त डिजाइन छै और कोनो ई नहि छै चोरी नहि कयल गेल छै देख सकै छियै पूरा साड़ी में वर्क छै पूरा साड़ी में वर्क छै भैया बुझलियै ने तेनाहे अहाँके भेटत और हम कुछ सैंपल मतलब अहाँके दुल्हन वाला साड़ी सेहो देखा दै छी जेना चारि पीस छै ने चारिटा डिजाइन छै चारिटा कलर छै चारिटा कलर सॉरी चारिटा कलर नहि रहतै चारिटा डिजाइन रहतै कलर सेम रहतै किएक तऽ दुल्हनमे एक एकेटाके लऽ कऽ जाइ छथिन ने तऽ चारिटा आदमी लऽ जेथिन अहाँके अलग अलग रेंजमे अहाँ बेच सकै छी अहाँके सिंगल पीस सिंगल कलरमे भेटत आओर अहाँ अलग अलग रेटमे अहाँके सेम रेटमे नहि बेचके सिंग हम सेम रेटमे देब लेकिन अहाँ बेचू अलग अलग रेटमे तऽ आउ अजमेरा फैशन आउ माल लऽ कऽ जाउ नया बिजनेस करै छी या पहिलेसँ बिजनेस है तऽ हम एक बेर चाहब जे जरूर अजमेरा फैशन पधारू आबऽके छै सूरत स्टेशन या उधना स्टेशन आउ ओतऽसँ अहाँ पिकअप एंड ड्रॉपके सुविधा सेहो छै अहाँके स्क्रीनपर नम्बर देल गेल छै अहाँ फोन कऽ कऽ आबि सकै छी या नहि आबि सक मतलब नहि होइए तऽ अहाँ फोन कऽ दियौ फोन केलाके बाद अहाँ एतऽ आबि जाउ एतऽ अयलाके बाद अहाँके एतऽ आदमी देल जायत ताहिके बाद अहाँके परचेज करायल जायत परचेजमे कोनो दिक्कत हैत तऽ हम बैसल छी स्क्रीनपर नम्बर हमरे चलि रहल छै अहाँके एक परसेंट टेंशन नहि लेबऽ के जे हम कतऽ जा रहल छी कतऽ हम नहि अहाँ बुझबै हम घर में आबै छी ताहि लए अहाँ टेंशन नहि लेब एतऽ अहाँके हमर नाम चुन्नू झा भेल अहाँ टेंशन नहि लिअ अहाँ आउ माल लऽ कऽ जाउ एक बेर हम एते जरूर चाहब जे माल लऽ कऽ जेबै ने तऽ जरूर बुझायत जे हम कोनो माल लऽ कऽ जा रहल छी तऽ नीक लागै वीडियो तऽ लाइक कऽ देबै शेयर कऽ देबै सब्सक्राइब चैनल कऽ लेब जे आगाँ नया नया वीडियो अहाँ सब लग पहुँचत ताबे तलक जय मिथिला जय मैथिली